Chibai leh vek ule, tun tum chu Jeff Olson-a lehkhabu Slide Edge-a a thu ziah pakhat chungchang hi tawi te in ka rawn sawi dawn a, i la subscribe loh chuan lo subscribe ve la. Ama sawi dan takin mipa naupang pahnih hi an awm a ni, enkawlna in ang dawng, seilenna ang khat, school te college te pawh a in ang vek a. phir ang mai an nih chu. Mahse kum eng emaw zat hnuah chuan mi danglam hlak pahnih a an chhuak a ni. Pakhat chu ama tawkah a hlawhtling hle a, a hrisel a, a hlim a, inleichina kawngah pawh a tluang hle a ni. Pakhat ve thung chu a tla chhia a, a hrisel lova a re theih a. Pakhat zawk opposite ang chiah hi a ni ve thung a ni. Hei hi a rawn teh khin danah chuan amah Jeff Olson-a chhunga mi chi hnih te an ni a. A hlawhtling zawk hi amah rau rauha a best version, amaha a tha ber rawn ni chho thei kha a ni a. Pakhat erawh hi chu a dinhmun che ber entirtu a ni thung a ni. Nang leh kei pawh hian heng mi pahnih inang lo hlak hi kan ni ve ve thei a. best version leh worst version hi nih theihna chance kan nei vek a ni. A khawi zawk hi nge kan pan a, a khawi zawk hi nge kan vulh len dawn tih kha chu keimahni a innghat ta a ni. Jeff Olson pawh hi a chhe ber dinhmunah hian a zu ding hman a, a ngaih tawh a ngaih tawh a, khawi laiah hian nge ka kal sual a, khawi laiah hian nge ka tihsual tiin. Mahse a hriatchhuah tak chu Mihringte ah hian hlawhtlinna emaw hlawhchhamna te hi nikhat thilthu a rawn thleng thut ni lovin, Muangchanga kan nitin duhthlanna hmanga pan thin kan ni zawk ti hi ni. A hlawhtlingte pawh an hlawhtling thut lo a, a lang lo lama rei tak an lo beih tawh te kha a rawn lang chhuak ta thin a ni. A hlawhchhamte pawh hlawhchham thut an ni bik reng reng lo a ni. Khang mi pahnih mi in ang lo tak tak te pawh khan nitin duh thlan tur an nei thin a, an rilṭam chang in ei tur tui leh ei tur hrisel thlan tur an nei a, an hun awl ah khawh ral mai mai emaw hmang ṭangkai tur in duh thlanna an nei bawk a, an nin chang in thil ṭangkai lo emaw in laichînna ti nghet leh zual tur in duh an thlang thei bawk a. Thil tha thlan tur bul chiahah khan thil tha lo thlan tur pawh kha a lo awm ve zel a ni. Kan nitin nun hi duh thlanna ina khat a, a eng kan thlan hian nge khi lam nge khu lam kan pan tih kha chu kan hre theuhin a rinawm a ni. Thil hrisel lo vawi khat kan ei kha kan chhiatpui nghal ngawt dawn lo va. Mahse, nitin lo ei ta ila kum khatah chuan engtiangin nge kan chhiatpui ang? Nikhata kan thil tangkai tih tlem te pawh hi kan thatpui nghal hluai lo a dik. Mahse kan tih reng nana na chuan hma chu kan sawn phah em em dawn tihna kha a lo ni ta a ni. Mahse mihring chuan rilru leh mood ngai reng hi kan nei lova, a chang han taimak leh hmasawn riau lai te kan nei a, a changin han hnual leh phur loh tlak hniam riau chang kan nei bawk a ni. Chu chu mi tin dan a ni a. Thil tha titluan chhuak parh reng thei kan ni bik lova, chu chu inphut chi pawh ni lo a ni. Mi tam zawk tan chuan a harsa a theih loh ni loin, a tha zawnga hma kan sawn zel duh a ni erawh chuan tih theih chu kan nei a. Entir nan, ni khatah hian duhthlan tur sawm zel lo nei ta ila, kan nun nghawng thei thil hi chu kan ei leh in te, kan hun hman dan leh kan chhin than, Heng thil pathum te hi an ni tlangpui a. Duhthusama chuan kan tana thil tangkai tur hlir hi ti zat zat thei ila kan tana tha anga a lawmawm viau ang. Mahse duhthusam ang hian a thlen reng theih lo avangin a lo berah a tha apiang tih tam a, a tha lo apiang, hma min tisawn lo tu apiang tih tlem kha tum tal ila. Kan tana tangkai leh hmasawnna tur thil kha sawm zela entir nan paruk emaw pasarih thil tangkai zel kha tiin eite tum ta ila, tangkai lo kha kalsan hret hret ta ila chu chuan hma min tisawn chak leh zual dawn a ni. Nitin hian hei hi lo inzawt thin ta ila, tunah hian keimaha ka best version ni tur hian enge a tih mek ang? Kan ngaihtuah thin danah chuan han dam phawt ila, hma hunah chuan sum lamah pawh ngah deuh zawk, hna leh thil dangah pawh tun aia nuam leh hmasawn deuh zawk tur hian kan inbeisei a, kan insuang tuah deuh vek a ni. Mahse kan hma hun hi kan vawiin hun hman danin a hrilh a, kan vawiin duhthlanna hi nakin hriltu a ni. Chu chu kan hriatsa vek a ni a, mahse kan lo ngaihtuah leh thin lo mai pawh a. Kan best version emaw kan worst version hi kan pan mek zel a, a tirah eng tham in lang lo mahse a tawpah chuan chhim leh hmar anga inhlat a la ni dawn a ni. Tuna kan thiankawm te emaw kan classmate te nen pawh hian nakin kum sawm lawkah chuan chhim leh hmar anga inhlat inthlau kan la ni thei a ni. A khawi zawk hi nge kan pan tih chu kan nitin duhthlanna ho te te anga langah khan a innghat a. Nangmaha a tha ber thleng chho teh turin i tana tangkai, tha leh hrisel te lo thlang thin la. Nitina i hma a duhthlanna inchhawpah khan i best version zawk khan eng zawk nge a thlan ang tih hi i lo inzawt ve thin dawn nia. Awle heti zawng hi ni se i lo hlawkpui ka beisei a. Inzavaiin bye bye vek ule.